Da ni fel ffermwyr yn rhai gwael iawn am ofalu am yn cyrff, na mynd at y meddyg tan bod hi'n rhy hwyr. Ond mi nath Owain Williams benderfyniad tyngedfennol dros ben, penderfyniad nath achub i fywyd o dweud gwir. Nid llosg hael yn unig sy'n rhaid mochel rhagddo, ond marciau neu smotiau sy'n ymddangos ar y croen. Wedi sylwi ar friw ar ei goes? A chael anogaeth gen i wraig, fe aeth Ywain Williams, fferm Gwynus, Nefyn, Pwllheli, i weld y meddyg. Wel, da ni'n mynd yn ôl tua 8-9 mlynedd siwr o fod. Mae gen i friw ar yng nghoes i chai. A fod i fod yna am, wel, siwr bod i fod yna am fisoedd, ella bod yna agos i flwyddyn. Da dyn o'ch i'n rhwbio yn rhywbeth, a dyn o'ch crachan dod i ffwr, a dyn o'ch ffyrnigio yn ôl, a dyn Yn diwedd mi eisia dy meddyg a mi dotha fi bod o'n yy ryw fath o dyfiant wedyn mi rai' mi ga'l y gyllell a'i dynnu i ffwr' fatha batsh reit fowr jyst fatha gwla- gwlada 'yn llaw i ffwr'. Oce. Ac mi darn o groen o'dd ar fy nglŷn i wedyn i batsho i fyny 'lly. Ond wedyn mi ddoth rywbath ar 'yn nhalcan i 'dyn yy ryw fath o yy gosi a betha 'lly no- o rywiau bach ar 'yn nhalcan i. M-hm. Esh i weld rywun 'fo hwnna wedyn ac mi benderfynwyd yy bod un ochr i ngwyneb i a'n yy o'dd o'n o'dd o'n yy beth ga'i alw ryw fath o gancr oedd o croen. Ochor arall do'dd o ddim am ryw reswm. O! Do'n jyst eli ar hwnnw. Eli ar rhai bach a rhei mawr a'i tynnu pishyn o 'na. Ie. A ca'l grafft arno. Wedyn yym tua ma'n debyg dwy flynadd na tair blynadd i m- ganol i mis Gorffennaf mi yym fe nesh i lwmp bach ar ochor fy ngwddw fan 'yn. Hmm. a doedd o'n llawer mwy, doedd o'n gymaint a, a pisan mewn ffordd oedd o. Ac um, nes i'n meddwl di ddechrau, ydyn nes i weld doctor, oedd y gair y Sais yn galw yn Big C allan, a mae hwnna'n panic chi'n syth, ac yn gweld y gair yna, da ni gyd yn panic, wrth gwrs. Yeah. Mae'n deud, mae yna ddwy ffordd, ella, ffordd sy'n rhaid tynnu lwmp o'na, ond sain am ddigon da. Mae'n fwy serious na hynna do. Mm -hmm. Rhaid ni dynnu, mae'r operation arall yn fwy, mae'n cymryd 7 neu 8 awr o operation i dynnu. Glans, dynnu saliva gland, lymph glans a rhyw nodes o'na i gyd lle. A fi eisiau mewn am te wsos mae'n siŵr.
Dim ond rhyw 8 i 9 y cant o achosion cancer y croen sy'n datblygu drwy symud i'r lymff ac felly roedd Owen yn anlwcus iawn. Oni bai am y'ch gwraig yn y'ch annog chi, fysa chi ddim wedi mynd at y meddyg, mae'n debyg? Wel, yn sicr na, dim efo'r cro- efo'r yy pan es i efo efo'r goes o'n i'n deall wedyn bod y broblem a 'dyn pan ddoth o ar 'y ngwynab i fwy o'n i'n chi'n o'n i fwy parod i ni ymateb Na chi. yn bositif i'r peth 'de. Ie ie. Ie. A mae'n debyg fysa hwnna rhan o rhan o'ch cyngor chi i bobl eraill i i fynd Ie, yn i holl. ddarganfod beth sy'n bod yn union Mae'n bwysig iawn, da chi'n bod, hyn oed os ydi o ddim yn, yn, yn, yn, yn talu fynd y fath, mae'n un trip i'r meddyg ydi o, da chi'n bod. A pan mae brysur ydych chi, yeah. chi, does neb hi brysur i feddwl am ei iechyd nag oes, i roi 5 munud neu hanner awr neu awr hyn oed. Yng nghefn gwlad pobl, ddim gyntyn o fynd, ddim eisiau colli 5 munud, mae eisiau mynd rownd y defaid, mae eisiau gwneud hyn o'r llall, ond hanner awr, awr, beth ydi o, i gymharu a chi, gweddill y choes chi sy'n y fantol, swn i'n dweud.